Għax inti saqsejtni l-mistoqsija u ħa naqlagħha jien, għedt li int tinxtara. Jiena li kieku ssaqsini. Meta saqsejtini? Eh, meta konna qed nieklu. Jiena fhimt. X'kienet it-tweġiba? Il-tweġiba ħadtlek. Ikda, jaf, naf nixtara, jien naf, naf nixtara, meta tajd li jek biex ninsama sabiħa, u ħana jgħak, la, ma nixtarax, imma kiku inti ġib baxar miljoni vera u d-dimi, ma nafx jek neqpax bdi l-istess favur s-sewa, ma naf, taf kif. Minix ċert, men, nkun għad nikdeb. Mm. Ma mandax bżej, ma s-senna da xej. Għed kontradix li l-għak nifsek, Ġorġ. Għax inti għadek kif li. Ah. Jena għandi kollox. Għandi, għandi, dak jena, għan nispicċa. Għax kontradizzjoni naqra, naqra lampanti. Ġveri inti għattaj li. Isma, jena għandi dal-appartament, dal-appartament huwa sabiħ, ah. huwa bizzejtu għandi bżon iktar affarijiet. Iktar jinteressawni ħwejjeġ oħrajn eh, ma nafx li status eh, importanza eh. da ħwejjeġ bħal da. U issa tajli ma jiġix għad baxar miljun euro. Jiena smajtni xatlek ma tlekx żgur nagħmelek minn l-istat ta' moħħi dak il-ħin, is-sitwazzjoni ta' kif inhi, jidnaf kif ħan irrispondi. Minn hawn ngħidlek le. Dak hi u skont il-prezz li jkun. X'għax għalhekk mhux ħa tbigħ drogi, jekk ħa noqtol, ħa tkun le żgur. Imma min jaf? Minn din l-assumption li żgur le. Le, ma inti inti tagħmel din l-assumption li żgur iva. Dik il-problema, Le, le, le, dik le. il-problema li għandi. Inti tagħmel din l-assumption, speċi eh, ħafna ħafna minn nies li jkunu naqa' apoloġisti ta' da- dan dan ix-xogħol. Ngħidlek ta' ħsieb, 85%. Jgħidulek isma' da bil-fors ta' dejjem ikun hemm il-korruzzjoni. Mhux fucking ovvja li dejjem ikun hemm eh, korruzzjoni. Bħal fucking ovvja li dejjem ħajkun hemm naf istupru. Imma ma jfissirx li dejjem jesmani. Dejjem mhux xi porga ħelwa. Jesmani, ten kelmi kejja. Tellif li trail of thought, gara li il-mikrofon, ja, demme. Imma l-punt huwa men, il-punt huwa li inti se jkollok, inti tkollok standard, qed tifhimni, mhux tajt, eh, u hija mela kulħadd jaħxi għax. Le, għax dejjem jaħxu. U allura niskużawhom. Le, bro, l-standard huwa li ma jkunx hemm rejb, l-standard hu li ma jkunx hemm qtil, u l-standard hu li ma jkunx hemm korruzzjoni. Issa jekk ikun hemm waħda minn dawk, naqbdu l-istituzzjonijiet, inħadmuhom u neżorċitawhom mis-sistema. Naqblu. Imma, il-verità hija, l-ewwel nett insemmit qtil u rape bla bla, allura l-istandard ta' ċertu valuri hemmhekk ta' kulħadd huma ħafna minnhom huma għolja. Imma li ħafna nies jiġġustifikawlek ċertu korruzzjoni għax jgħidulek wija minflok x'ġara ħażin hekk. Jiena nemmen li ħafna nies jaslu Jaslu jbaxxu rasu, mhux eh, kulħadd. Ma isma' jiena ma narax daqshekk grat differenti bej il-qtil stupru l-korruzzjoni ta' kultant. Wejja. Ħala l-ekem. Oh, wejja minn. Intik eżempju? Intik eżempju. Mela inti għandek għandek di situazzjoni, sewa fej ilna najdu ma nafx kemm il-sena, naħseb mit 2012 jew mit 2013 ilna najdu. Illi ħan għamlu word tal-psikjatrija. Tal Sawa, illa għajdu għadi mot għamilna 10 year mental health plan. Ma li xaħna 2013. Xi 2013 kien hemm dan il-pjan. Ah, kien hemm dan il-pjan Mhux għax in-nies bdew ikollhom mental problems iktar. Eh, eh, eh, mhux il-punt tal-argument. Fis-sens, Issa, da qatt ma sar, sewwa, qatt ma sar. Issa, insiru nafu illi nfaqna ma nafx kemm il-miljun ta' xejn, tajniehom il-vitals, illi daw stajna bihom nagħmlu dil-mental ward. Kemm taħseb kien hemm nies li jbatu bl-anzjetajiet, ibatu bid-dipressjoni, ibatu b'ħwejjeġ psikjatriċi bħal dawn li għamlu suwiċidju imma għax ma kellhomx din il-mental ward tagħlqu. Kemm taħseb li hemm? Ma nafx. Tikkwantifika? Tista' tikkwantifika? Le. Allura għalija kultant il-korruzzjoni hija l-ekwivalenti għal. Hija kultant. Le żgur li kont naf ċerti affarijiet. Ma mhux ma tistax tiġbed li xi ħadd iggwadanja flus u allura ġiet. Eh, u x'għalih. Eh. Rajthom ir-rispost. Eh, oh, wow. Għandi għandi għandi tim commandos, bro. Bil-forsa xi leader tajjeb. Eh? Like attracts eh, like, jgħidu. Rajtni kem naf nilaq. Rajtni kem naf nilaq. Għandek, għandek, għandek dik il-kompetenza. Eh? Mela, tlaqna.